Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, illum ħanamlu r-raba' programm ma' Danny Vella Deni, Kaċilon Vella, u Rik Merma Deni. U illum nixtieq nitkellmu ftit minuti fuq l-udjenza li jkollna, jiġifieri fuq id-dilettanti tal-għana li jiġu jisimgħukom waqt l-għana, meta jkun hemm is-serati, meta l-kunsilli lokali jorganizzaw, jiġifieri hemm udjenzi differenti, mhumiex kollha l-istess. Għandek l-udjenza tar-radju bħalissa, għandek l-udjenza tat-television, Hemm ħafna nies. Nibdew mill-bidu nett. Fl-antik żgur li l-udjenzi ma kinux l-istess bħal tal-lum. Inti meta bdejt l-ewwel darba tgħanni, min kien l-ewwel udjenza? Min kellek l-ewwel udjenza? Tiftakar? Nsellimlek Ġorġ. Meta bdejt ngħanni jiena ġal-ħwienet. Mhm. U udjenza kien ikun hemm. U inti tuħu pjaċir meta jkun hemm l-udjenza, għax tgħid jiena mnix ħanqot inħamba għal xejn. Issa di ħabat tajjeb li saqsejtili għax minn dejjem xtaqt li nisprimi il-klim tiegħi ma' xi ħadd. Aħna għal għannejja, Ġorġ, meta naraw l-udjenza l-għaxqa tagħna, u mbagħad meta naraw iċ-ċapċip iżjed u iżjed. Sewwa. Jiena niddisapponta ruħi meta mmur f'xi lejla Maltija, darba minnhom kont mistieden il-Belt u l-ewwel kien hemm is-sfin, konna l-barrakka t'isfel. L-ewwel kien hemm is-sfin u jċappċpu n-nies u ħadu pjaċir għax kien hemm in-nisa mikxufin, ħan nitħattu bil-Malti, iċappċpu u kien hemm min ikanta jċappċpu u mbagħad xejn ġejna biex nagħnu aħna. Rajthom qarsu wiċċhom in-nies u ġifieri ma konniex għannejja ħżiena. Prassek Il-għira Maltija jiena kontra tagħha, għidli l-għaliex. L-għaliex lilna jħalluna għall-aħħar. Però ifhimni, ħalli nwaqfek ftit sa tinsiex xa tgħid. L-ewwel ħaġa, żewġ kelmiet importanti elementari jiena naħseb minn min jiddependi minn min jippreżentakom li dan jekk ikun moħħu f'loku jew inkella nagħmlu iktar sempliċi jekk ikun aġġornat fl-affarijiet tal-kultura tagħna, għandu jippreżentalkom b'mod, ħa ngħidulu sempliċi, jekk nerġa' ninsisti fuqha, mod sempliċi, mod li jkun preżentabbli. Jiġifieri mhux intom ma kenniex biex nimlew il-programm ħa nġibulkom, jekk tiftakar meta Eh, kontu swiqi, tiftakar xi kemm ilu sena. Għandna pjaċir, u ġoġ eh, Ma mhux intom biss ħadtu pjaċir. Aspsar, jien ngħid għalija, aspsar l-ewwel meta rajt dik il-mużika sabiħa, eh, daw bejna jieħdu pjaċir, mbagħad meta qbadna jenu ċikku de Ġorġu tal-Fjuri niċċajtaw fuq il-futbol u jituna kliem meta rajt dak iċ-ċabxib. Ma tifhem jiġifieri dawk mela kellna ħaġa udjenza kienet selettiva, jiġifieri udjenza li mhix imdorrija l-għana. U huma stess qalu, waħda mill-preżentatriċi qaltli mela intom għandkom il-kitarristi żgħażagħ. Għadhom mela mhux kollha xjuħ, dina ma tafuhiex intom għadkom. Għedtilha xi ġifi, għedtilha daqs kemm hawn xjuħ, daqs kemm hawn żgħażagħ, bħalma f'kull xogħol ieħor. Hi qalt li għal ma kontx naf, xi diġà kienet l-ewwel dehra, mela l-ewwel eh, perspettiva li jiena rid tinpoġġi li mhux dejjem kulħadd xih, waħda. It-tieni ħaġa, li mhux tgħannu sempliċement biex jieħdu gost intom, nafu n-nies li għandna u allura ngħidulhom ara, aħna kapaċi ntukom dik, dik u dik. Ma tagħmilx nofsi għax inti għadek qed tesperimenta. U mbagħad kif qed tgħid inti, battu fuq il-futbol x'kien tazza ta' dinja niftakar, mhm. xi mejju kien allura allura. Mhm, mhm. U l-istess fuq l-għana bil-kelma. Jiġri, jekk l-għana mal-udjenzi li jkollna ma naddattawhx, awtomatikament tagħna ħa jkeċċuna 'l barra. Jiġifieri probabbilment fejn kontu l-belt dak li ġara. U mhux il-belt biss Ġorġ, tkun l-għira Maltija iħalluna għall-aħħar in-nies jiddejqu jitilqu. Mela min imexxikom għandu jiftiehem magħhom, ma tkunux bil-bidu, ma' qas tkunu fl-aħħar. Konna ddeċidejna li le daw l-affarijiet ma mmorrux għalihom għax meta inti qed tgħanni u tara tlieta minn nies erba' minn nies għax vera jkunu delettanti. Per eżempju darba minnhom jien kont eh, jiena ormi, Ġorġ, taf li ormi jien. U meta jgħidu li għal ta' San Bastjan, lejla Maltija, niġġennen biex ngħanni. Qalli anke l-mara tiegħi stess darba minnhom qaltli, Tmurx iżjed Danta, qaltli, għaliex qishom in-nies ma jiħdux pjaċir, kollha jitilqu. Però nerġa' ninsisti, inti anke hawn mill-qdies magħna, ma jiħdux pjaċir għax ma għandhomx min jippreżenta tajjeb. Issa ara kemm kienu jgħidu l-ewwel darba li bdejt ninvolvi ruħi jiena, kemm il-labor mliża kemm ikera, bħala kwalità ta' għana. Illum kapaċi Inġibu l-iżgej jew ġens tal-pittorju inkella l-oħrajn. Ngħidulhom intom se tgħannu, in-nies jisimgħu u jieħdu gost jaraw kif qed jgħannuha. Mela n-nies x'għamilt? Ġalthom jinteressaw ruhom. Ifi il-problema mhux hija l-għanni x'qed jgħanni, imma il-preżentazzjoni. Li dawn in-nies li qatt ma sabu min jurihom x'inhuma l-valuri tal-għana, iridu min jgħinhom ħalli jifhmuh l-għana. Diri li nagħmlu. Jiena naqbel miegħek li fejn ikun hemm attività tidħol l-għana, ma aħna meta nkunu mbuttati, iżjed nieħdu pjaċir. Mhm. Iġri l-importanti, naħseb jien li ninsistu, sa nisimgħu dis-silta tal-waqt, eh, ninsistu li l-għana nippreżentaw tajjeb anki għal Maltin stess, li daw forsi kien għaw snin twal li ħadd mawrijom xinu mal-merti u l-valuri tal-għana. George, l-udjenza Parti mill-kuraġġ ta'. Iva. Imma jekk l-udjenza ma turihiex, x'se tagħmel? M'għandi ma niftakarx meta konna Sardinja, x'għamilna aħna? Qabel tlajna Sardinja, jien l-ewwel wieħed bagħtlu x'inhuma l-kwalità il-Professur Scannecchia bagħtlu x'inhuma l-kwalitajiet li ħatan u da x'għamel? Qalli iktibli x'jiġifieri bda tgħidli l-għana tal-banju, jew inkella x'jiġifieri meta tagħmel l-għana bil-qalba bla qalba u x'ġara dan? Ittajbhom, kitibhom bit-Taljan u x'għamel? Ippubblikhom fuq ktieb? U da ta' fidej in-nies. Dawn mela saru jafu xi ħaġa. Barranin dawn mhux Maltin. Hemmhekk rajna praws kbir. Ivi, dan huwa l-ewwel pass li l-bniedem trid tippreparah. U din idu nidrawha hawn Malta, mhux kollox jgħodd. Irridu n-nies nurwhom li aħna għandna xi nbiegħu. Jekk ma se nagħmlu għandna xi nbiegħu, nistgħu ndumu nistennew għax l-għana fejn kien ħa jibqa' jew inkella ħa jmur lura. Ħa nisimgħu issa s-silta sabiħa li għandek. Għidilna xi waħda minn sejħa ġejgħanni hawnhekk. Issa sa nannu sa ninqarbu jiena u Mikel Bonniċ in-Negli. Sewa. Ħa niċċajtaw daqsxejn jien u ma kellna preparat xejn. Imma kelli f'moħħi li niċċajta daqsxejn miegħu. U Bastjan Erbużu ċċajta naqra ma' Bastjan qabdu fuq l-anzjani. Sewa. U jdoq Erbożin, Musea u Spiru. Tajjeb, mela ħalli nisimgħu flimkien.

Kultant titvarja naqra Ġorġ, tgħid ħan iċċajta naqra llum. Mhm. U jiena ċċajta daqsxejn ma negli ta' parsi biex inżewġu. Mhm. U il-bużu iċċajta ma' Bastjan jagħmlu ent anzjan u tiġrix warajja għax ma jitħlux anzjani fejn murin. Issa hawnhekk l-ewwel semina l-udjenza, hawnhekk ma kellkomx udjenza qudiemkom. Tagħmel differenza meta inti pereżempju ġa qegħdin qegħdin hawn ġew aħna, ma ġew għandek erba' għannejja u ġew erba' kitaristi, tagħmel differenza meta intom, x'inti semmejt kemm hi importanti l-udjenza l-ewwel li tara l-approvazzjoni tagħha u ċaxpilkom u tieħu sehem magħkom imqar biċċa ċivju bil-kliem bis-silenzju. U hawnhekk ma jkollkom xejn. Hawnhekk ma jkollna xejn, Ġorġ. Però hawnhekk jekk ikkun adattat mill-għannejja u mid-daqq, u l-programm joħroġ sabiħ, inti persważ illi l-programm sa jintgħoġob. Għax ikollok is-semmija taħseb. Tgħid kemm ġi sabiħ, inti tkun inti tħossok li ġisew jew ġi ħażin. Allura inti tgħid minn ħaj jisimgħu daħ jieħu pjaċir bih. Dika ħaġa oħra tal-istudju għal ġo, għaw minn ġo studju waqqas janni. Meta jiġi quddiem il-microphones jew kmamar, hawn min jiġġennen quddiemhom. U hawn min quddiem in-nies tiġih roda u aqqas ikun jifraħ jgħanni. Hawn min jgħidlek jien irrid nixrob biex ngħanni. Mhm. Dika kont sa saqsija darbuħra ma ġejn, ħanamlu għal samajta inti issa namlu għallum. Xini din l-idea ta' xorb? Donnu biex tkun għannej tajjeb, tidbil fors. Tixrob, tisker xi ftit jekk mhux ħafna, u jekk hemm bżonn tpejjeb ukoll. X'inhi din raġuni? Fil-bidu kont hekk jiena Ġorġ. Fil-bidu kont eh, sigaret f'sigaret jisu taqbadni tgħix ngħid li ma mmurx nisbalja qudiem dan nies. Eh, tixrob biex tneħħi daqsxejn waħda dik it-tension minn fuqek għax inti meta inti xrobt u xi ħaġa ma bqajtx isek kiesaħ mhm. biex tgħanni, tgħid jien issa relaxjajt. Tħaltilha speċi. Mhm, mhm. Allum il-ġurnata l-ellum Per eżempju, kikolli għabtit tieni hotel, kikolli għabtit fiex kun birra nieħdu. Kikolli għabtit ilma neħu ilma. Ma jek nieħdu l-għannija l-oħra, per eżempju, naf minn mux kapaċi jidħol f'ħanut ma jixrobx qabel janni. Jek mux jieħu grupp wieħed, tlieta, erba, joħodhom. Ifimni ħanejlek Ġorġ, minn ikun jixrob, minn ikun jixrob, jippreferi jixrob xi ħaġa whisky birra milli jieħu tea. Allura tista' tqis li dax-xorb huwa skuża ħabba l-għana Veru li wieħed jista' jgħanni mingħajr ma jixrob? Jista' però billi tieħu wieħed jew tnejn, u naħseb li ma fija xejn jien hawn. Skuża, min ikun għannej, min ikun għannej eh, qed jeqdim. Mhm. Qed jeqdim, inħoss li skuża, però iżjed tħossok komdu jekk tieħu xi ħaġa. Għaliex eh, inni naħseb li tanqas Kien hemm min qal li bixxop inaħħi l-mistħija. Nibdew minn hemm. Iwa, iwa, x'kienet fuqi dik Ġorġin. Fil-bidu li bdejt kienet fuqi. Imma tibża li n-nies l-udjenza x'jien naf jibbujaw jgħidu xi ħaġa, ma nafx. Ġorġ, meta inti qiegħed tan qed tidher quddiem dawk in-nies. Anka Qabel meta kont nkun munser fuq radju ngħid ħa nieħu ġrokkiet jew tlieta whisky, għax ngħid Madonna Santisma jekk nisbalja sa jiġri, isu hemm xi forka. Ma n-nies hi daqshekk eh, diżastruża u dimek li saħan sitra jikkundannawk tal-li tiżbalja, jew inkella x'inhi taħseb li ħaditlef ismek il-fama ta' għannej tajjeb Dika, l-ewwel u qabel kollox hu li titlef il-fama. It-tieni nett ħa ngħidlek waħda. Jekk inti tieqaf jew tiżbalja, immaġina dawk in-nies, jiena f'moħħi hekk ngħid, kemm ħa jgħidu kontrik hu, ħaj ma ħej. Sewwa, ġifieri. Żbalja dak. Donnu għalkemm l-udjenza ma titkellimx, imma bl-imġiba tagħha bis-silenzju u bil-kummenti baxx baxx, Xorta għandek il-komunikazzjoni għaddejja mal-għannej? L-ewwel nett ħa ngħidlek George anke sieħbek stess jekk tkun qed jaqta' jgħanni miegħek, ħa jattakkak bi hu. Jiġifieri ħa jġamjak iżjed. Sewwa. Flok jagħmillek kuraġġ ħa jġamjak iżjed. Għax l-għana biex jirbaħlek xi ħaġa qabdek fuqha dik. Jiġifieri waqt l-għana ma jirbaħ ħadd. Min imur tajjeb u min imur ħażin hemm. Mhm. Issa, dika, inti tajjeb u ħażin ħadħossok li inti tgħid illum x'sija għamilt mat-tali jew ma ħarġit li sija sabiħa. Tħossok li ġiet sija sabiħa jew sija kera. Issa terbaħ ifimni aħna ma nkunux qegħdin f'competitions, però daqsxejn pika tidħol. Ewa, u r-raġuni naħseb jiena li qabel kollox kieku qed nitkellmu l-ġimgħa l-oħra fuq l-ispirtu pront. Int qed tivvinta u għalhekk bir-raġun hawn min iqabbel bħal ma jagħmel Delia Ksisa bħalma jgħidlek l-għan għalija huwa lotterija. U naħseb li għandu raġun. Għax ma tafx daqqa li ġik tajba. L-għana kif kif joħroġlok. Kif joħroġlok ngħidlek ġieli tmur isek tgħid ma da sa ngħanni llum. Jien ngħid għalija, nanni ma minn nanni, speċjarment jekk ikunu meta kienu jkunu tajbin iżjed minni, iktar li nieħu pjaċir nanni magħhom. Għax ngħid, ħa nakkwista xi ħaġa minnu dan. Ma kontx nitkessaħ u qas nitkessaħlu. Ngħid minn da ħa nakkwista xi ħaġa, pereżempju tasika, ċiku tal-fjuri, fredu, u daw l-għannejja, żebbuġi, daw l-għannejja li huma stabiliti u. Qegħdin fil-mistier speċi. Issa, meta inti meta inti eh, trajt tarġa, tgħid jiena ħan nipprova nissikka daqsxejn. Erħilu huma għal kull waħda għandhom tnejn. Mhm. Imma inti jekk minn tisja tibqa' tibqa' tagħni eh, kemm inħobbok u kemm itħobni, inti ħatibqa' fejn tkun. Ġifi bigħet iċċajta naqra. So. Imbasta li tgħid mill-fomm il-barra. U taqbel inti li hemm bżonn jieqaf ċaru ton ta' klim żejjed li nagħmlu jien pereżempju jien ma nistax għalija di li toqgħodu tgħidu jiena me qed janni li ħajkumpanjah u hekk donnu ħadd ma jaf jaqrax illum ftit huma dak ma jaqrawx. Ġorġ ħanejdlek waħda, la semmejtieli ħadd pjaċir ħalli Ngħidha. Meta ma konniex insemmuhom, pereżempju l-kitarristi, ma nsemmuhomx, kif nispiċċaw? Ma semmejtuniex lilna, mela aħna żejda. Veru li dejjem dak ir-ritmu l-ewwel nitħa nibda ngħan it-tieni u dak u li. Imma kienu jieħdu għalihom meta ma ssemmihomx. ma hemm hemm skop għalfejn ngħidu għalihom meta aħna fil-fatt nafu li min qed jintroduċi l-programm ħajidlek xi smek minn ħajt idoqq. U min ħajqala, per eżempju, jiena llum saqsejtek fil-bidu u fit-tarf biex min qed jismana jkun jaf. Imma hemm skop li qed jieħu għalih meta jien naf l-ewwel ħaġa ħajinstema' ismu u kunjomu u wkoll il-laqam tiegħu fil-każ tal-għana. Imbagħad ħajkun hemm miktub. Jiena naħseb li ħaneqnedu l-kiterristi għax l-għannejja min ikun delittant jar jarfu minn qed idoq pri. Sewa. Min ikun delittant. Issa jiena nemmen illi la inti semmejtu inħossok li u iħoss ġo fih innifsu li inti qed tonorah meta qed issemmih fi programm qed tgħanni u ssemmih. Eh, fimni dana huma idea differenti, pero jiena nibqa' insisti li wasal l-ħin li nagħmlu jekk għandhom nof sijana jew sijana tkun sħiħa għana biss. U n-nies ħajqdu jġamjati bli jisimawkom, jihdu gost u jgawdu għadik nofsija. Ma mux noqodu ħanam l-ewwel 5 minuti u l-aħħar 10 minuti. Għaw stazzjonijiet Ġorġ ma jsemmuhom xo kollu. Le, ma mhux ma nsemmuhomx bħala mpika. Ma nsemmuhomx għax il-preżentatur semmiehom fl-aħħar reġgħu instemgħu, jiġifieri min ma qbilx li ma jissemmewx mill-għannejja u mbagħad ma jsemmihomx il-preżentatur jew inkella x-xandar. Hawn stazzjonijiet. Ma ħażin dak. Mhix qed ngħidlek, jien qed ngħid li għandhom jissemmew dibħal meta tisma' diska. Min qed jibda ikanta diska jew xi ħaġa oħra, ma jgħidx jgħidina jisimni jekk ħnanni jekk, mhux għalfej, id-diska titkellem għalik. Nifhem? Ikonna nieqfu għax sarħin ħadwu safna dan il-programm bħal oħrajn u kalajt il-ġimgħa d-dieħla nistiednek biex iġib il-misidin tiegħek u tagħmlu programm jew iktar eh, għana flimkien bejnietkom. Ringrazzjak Ġorġ. Mela lilkom ringrazzjakom ukoll iżis semmija nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla.